Hey dad, I wanna look am. We there, Kanke. What you there for do? Na for give now. Eh, eh. better, better information them. We don't tell una big time salute. We don't tell una. Eh, I dey see member people the way last Friday they not make am the way they be supposed to make am, they make am for the way. They man chop mutton. may not be problem i dey see salute una and i dey hope say e pass fine for play una we dey e pass fine for una house e pass fine for the family because na muslim feast but e concern all we because na public holiday and then we be one una understand no yes na so e dey because if na christian feast Muslim too dey accompany we. So if na Muslim feast, we too we dey for accompany our Muslim brothers. As I talk for big grammar, we are a family. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. I don't knock am. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Aha. Countryman, countryman. The first story wey dey today na for that one for wetin baccalaureate uh-huh. pikin dey dey ride back today i no be back probatoire sorry baccalaureate we don start since since na probatoire that transition examination wey dey make am pikin comot for six year for secondary school go for year seven that mean say e dey pass year six for go for year wey e go ride back so e dey so i dey hear say probatua dey throw plenty say na period that way plenty plenty pikin dem so one dey dey fail and then some tori bin don comot say e dey so make dey do all thing wey dey go do am sotey for cancel that probatua the cameroon goment e don continue with am because for different different country like chad Central African Republic, Proper Toa no dey again. Pikin dey just write their normal examination eh, for class and then when they pass, they go for go write their back the other year. Mm-hmm. That's what they so uh, we look up, I go be with which all picking them. When they don't enter now, they write their Proper Toa good luck. Una no no, una get for learn, learn, learn, learn. Yeah, you then you pray after. Then if you not learn, then you pray now only pray. Pray I no go help you for pass. but if you learn then you pray you go pass so na so the matter dey countryman countrywoman tori dey we go for that side for chang tori for chang na wetin some man wey dey call him name say christian folefak una remember that man wey we tell una say woman blanche e be kwara eh christian talk say

ITS. Na it that no? Reconciliation effect. Uh-huh. Na so Josh talk. They say they go invite wetin people wey dey no know book plenty for know wetin fit happen before man kwara. So they enter for that book palaba for see how it e happen before they get in the kwara. They make all the investigation, all investigation now. It show say that talk say The girl before say na because of four wey Ikwara na big lie. Because na so the man be talk am. He say na the girl slice e fall and then before e dey Ikwara. So that thing wey dey call am say expert medical regard, eh, eh, medical expert dem say medical regard. Medical regard now don make expertise expertise don show say na lie lie talk. Se Christian wan figi no, Christian wan manga. Eh, Christian no lie. Na Christian itself, he knock down guy for don belle for la chite, for la eh. But no be no say he go reach for that kind of place where he go kwara. So na so inga don go kwara na Christian wan check story them. He start dey cook so one them cook am, cook am, cook am. He cook story. The story, you know, hold drugs.

Nwa for e be Kwarai for that side for Yaoundé. If you get problem, you know the pikin, e papa for inside some bar. Whether they be dey argue na wetin o, or they be dey argue na palava ndamba o, or they be dey argue na palava neighborship o for bar o, or na mimbo be don make am for wewe, e don go for wewe, e dey for wewe, e don e don turn turn their head. Na the thing that way I no know countryman, countrywoman. Now he don't go for house, go take nap. He enter that my house, if you want quarter all picking for day, he see na only that one where they call say Matisse, where be there for palo, he cut hand, he chook neck, he quarter Matisse. The other one they hide for her. So Matisse, if their body they move on our last Friday. Then boy last Friday for morning time for that side for uh, mortuary for Ekunu, and then they carry and go for that side for Ngwaikele, for that side where he papa they sit up for day. So now for day where the matter it happened, and then after they carry and go for that side for West Region for Bamena. Now Bamena uh, family. So one G na Bamena man. so they don carry sotey they don go lower e that mean say bury e for that side for bamina papa im name na polen wanji na so we dey talk am so na thing na wey e happen we fit talk now say bye bye baby matis but most importantly grandma enter for the talk most importantly senator iwachu olowa the two im find na say justice go take e course

na he don send this sos sos with picture for the pikin he say make dem help ye for see the pikin he wear some some clothes wey e dey like na a sweater a hair wey dey write am for before say mini baby dey write am say mini baby so that mini baby na some man don tuara pikin some man don tuar pikin for that side for by gum that thing happen na on the fourth

He chief the pikin for do wetin with the pikin. Now for do wetin where you can't kick that pikin. Now the question that. So for Bygone Village, as I talk una now, so for that side for Fumod, in your far from Kutaba, for Noon Division, people they wonder. People they wonder. Now who tip that pikin? How it happen? What it happen? Na family, na auntie, na sister, na all man eh e dey e dey e dey ask himself plenty plenty question because for no how thing dey pass una know say for we we dey talk say even me kai there is some pikin wey dey be thief for that side for mbanga and then e happen for say i know the woman imasa so police dey become catch am because say na for there wey we know am eh, wey me too i know say na me say that woman be the lie for belle so police dey catch that woman dey put it for ngata but the thing na say be thief dey pikin for hospital for mbanga e aim am outside for gate the pikin go fall for down inside back the pikin die and then one go take pikin pikin don die he carry am sisi run for go show him master say he don born say na the pikin die he don born the pikin don kwara na true e dey pass so make we just take care countryman countrywoman tori dey another tori wey i dey broke am for una for this sharp sharp na wetin the tori na say hey oh na say wetin for that side for yaounde that artist wey dem dey call say sendezi atango wey if you dey cut grass for a pikin wey dey open mimbo for a pikin uh-huh, wey dey cook chop e test am the man e turn e pikin dem for a woman e get three girl pikin dem number one number two e turn am for inga number three e try e run Neither the matter don comot because you yourself be wan show say be some baby man say he don born pikin with him pikin dem scandal. The scandal can go so tey e strong so tey na people dey start begin ask am say Usa State Council for inside the matter dey. It didn't waka waka waka. People dey start begin talk about penal code, article 360, uh, uh, 335, 345, so 47. They only talk and talk and talk am. Na it that. So article for David talk say if one of the parent them they not caught book, you know waka. Or the victim not caught book. Na it that

He be papa for the pikin. He born pikin with pikin. He be grandpa for a pikin, a pikin. Ah ah, you be you be papa for your pikin, and then you be grandpa because say now you get that pikin there. Papa, grandpa, papa for the same time. The matter dey now, it dey continue, continue. So we go see how the matter go go end uh, before we know how the thing dey go. Countryman, countrywoman, yeah, pikin. I repeat am. ya pikin no be ya woman no way no be turn ya pikin for ya woman then remember say people dey glad for the matter e no correct so so as we dey we dey look am for up we dey look am for down we know say mating dey begin pass the way dey dey pass but make we be very very careful because man no know man no know eh man no know oya countryman Countryman, now for here, we go put end for this one small pidgin program for this day. But before we go, eh, mo tell una again. If una see our back, if una see my back, mo una know say my belle e dey for before. Na so tey tomorrow again. I leave una with three one. E dey call it say feel bill.